Well, wabedo ka poko lok wan i larema mo, and then i kare mo wabedo ka poko lok, oloko gino mo ma omako attention na mega. I kin jami ma en oloko obedo acel en aye ni yam onongo Acholi kiwinyogi pi cung i ada dok loko lok ada. En okonyo ni dong pinye olokke odwogo pat fut. And a case in point ma okelo ka maleng en aye oneno ni reforms mogo tye ma kibedo ka yubogi, cik mogo tye ma kibedo ka lokogi i Uganda. Me acel oloko lok kom age limit ma kikwanyo, ocakke ki term limit kikwanyo, obedo i caa-ni kitye ka kelo loko cik mogo. you know ma dong palamen en aye i kin tam eno ni tye ni omyero palamen nyo palamentarian MP's gin aye dong guye ladit lobo yer ma dong kibitimo electronically An te kare eni ma tye ka bino iye kiti eni ni kibitiyo en ka coli en aye me lok pa jami eni weng co gin eno ni omako wiya manok dong lok eni ni kela lapeny madwong i kin lapeny madwong ma apenyo iye wiya en aye ni Acungi ma nongo yam kiwaco pi gin onyo rwoo ma kiwaco pi gin ni nongo gicungo i ada ki loko lok ada dong gitye kwene an lapenyi ni lapeny atek ba ma an bene pe atye ki lagame but obedo tic pa wan ma dong watye komedi me neno ni the narrative

ki luwote mukene me mwaka ma rom aroma kwedgi-ni weng gunongo the same opportunities me kwan, the same opportunities me cito ka tiyo tic mapat pat dong luweny i wi lobo eni-ni. En ki pwony maber ma yam kipwonyo wan ma komuniti oo luweny guwaco ni it is upon all of them me neno ni lutini kipwonyogi i yo maber dok i yo mupore. ma dano wan kiwo ma kineno ni latin mo keken it was the role of community oloyo me neno ni kikonyogi gubedo lutini ma gibeco ma giwo and then diki maca gubicito i tic and they should not be worried about sex me meggi gin obedo kaka anyira pe giromo amounting to the same calo lutini counter parts ma meggi ma lutini co-ni you know en macalo an how do I make sure ni en lutini mukene ce girulle weng ma pe bene gitye ka nongo kare me cito i gang kwan-ni dyegi maca gubicito kacel ki doktane i gang kwan gubinongo kare me timo jami nining i yo maber dok i yo mupore ma giromo pyem at the same level kadi ma gin mukene pe gunongo the same opportunity macalo latin anyaka ni onongo bene i kare me cito gang kwan pien gin nongo gibedo gitye woko gipe ki kare mo me cito gang kwan bene enini oweko yam ma kipwonyowa-ni giwaco ni pe tye lok me caic pa ot ma wubedo iye nyo gang ma wubedo iye ma pire tek ento The condition with which that home was kept was what was important. Ma kadi ka onongo lum tye ki ot acel keken, nyo ki dunyo, nyo ki, nyo ki, nyo ki, ki gine, nyo ki puyo maleng, nyo gen maleng, dok deyo bed iye mwonya, dok myero. ma kadi ka itye ki cat acel nyo lobo acel nongo iteme matek tic matek ni igoyo oo maber dok tye maleng ma iruko ma neno in bene imit kadi kato i kin dano co weko gin guwaco ni caic pa gang ma nongo pire pe tek ento kit ma nongo kigwoko kwede gang enoni aye nongo pire tek ki kit ma dano bedo kwede i gang enoni. Oweko kipwonyo wan kwayo ni kadi ka dano mukene oa ki cen nongo kipitogi dano weng gicamo ata, pe gang keken. Kigwoko wan dano mukene kigwoko ma wadi madwong ata kineno ni wadi weng dano weng rom aroma pien diki gin ma bino iye pe ingeyo ci oweko kigwoko nongo dano weng ata lumuku ma kit gwok enoni wan pud watye iye kunyol. dok pud waromo cwalone anyim bene kunyo ni oweko to this day kadi ka nino mar pe but pwony mupwonyo wan obedo ki kit matir ki loko lok ada it still goes on in my view pe angeyo kit atimo kwede but as a single mom oyelle kikene ki cinge me neno ni igwoko lutini kic matek gubin dano mada pien owaco ni kadi ka onongo gino mo pe yani pud waromo dongo kun wabinongo jami mabeco i anyim ci oweko she remains my hero to this day kekene calo dako to ywelle opito lutini madwong ata. Kadi ka onongo ni tyen dako ma titidi owaye ni en dong ebedo i gange pe ebicito ka mo, ikato i gange pe ocito ka mo kit woro ki bedo maber enoni watimo nining? Pud wadok kare enoni ci oweko mito woro yelone woko watimo wunu jami mabeco.